Үтүө күнүнэн дьүүллүүр сүбэ уонна олимпиада кыттыылаахтара мин аатым Егоров Илларион Дьокуускай куорат иккис нүөмэрдээх оскуола иккис А кылаас үөрэнээччитэбин Темам алтыс саха тыла, айыым тыла Бүтэй кэм алтыс ыйа Аата олунньу одун хаан ыйа Айыы үөрэҕэ ээринэн олунньуга одун хаан чугаһыыр Одун ахсыс халлаан айыыта буолар Кини орто дойду буор кута Одун төрүт буоркут, одун-хаан, дьылҕа хаан курдук дьылҕаны оҥорор эбит. Бу ыйга олоҥхолору истии суолталанар. Уопсайынан тыл иччилэнэр, хотугу сахалар күн тахсар ыйа диэн ааттыыллар. Таҥха тохсус оронугар олорор, олунньуга сырдык эбиллэн барар. Тымныы тосто или. Ас иҥэм дэтэ мөлтөөн киһи этэ-сиинэ амньырыыр. Онон дьан тарҕанар. Маны утары дьон ойуун санаатын күүһүнэн охсуһар, тыл иччитин суолтата улаатар, олоҥхону, остуоруйаны, кэпсээни истии дэлэйэр, үөрэнэ элбэхтик сииллэр. Саха тыла айыы үөрэҕин ытык тыла, Саха саҥнаах барыта маны этигэр, хааныгар иҥэринэн сылдьар, бу айыы муудараһынан төрдө буолар Семен Данилов төрөөбүт тыл чыычаахха чыычаах чопчаарар тыла, сүүрүккэ сүүрүк сипсийэр тыла, этиҥҥэ этиҥ эрчимнээх тыла, илгэлээх истин ийэ тыл буолар. Оттон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла, Олоҕум тула, тапталым тула, мин төрүт тылым мин ийэм тула саргылаах сахам саҥата буол. Кининэн эрэ тыыннаах тапталымнарын саҥатын туойар кыахтаахпын. Өлүөнэм үрүҥ түүнүн үчүгэйин, өлбөт өрөгөй бардам баҕатын. Кининнэн эрэ, кининнэн эрэ кэпсиир кыахтаахпын силигин ситэрэн, сэмэй сүрэх сип-сибигинэ иитин, Сээркээн сэһэн иһирэх иэйиитин, эр санаабыт төлөнүн омунун, дуоһуннаах дьайыыбыт дуоспурунун, олох ханнык да ыар түгэнигэр ийэ тылгыттан абыралы булуоҥ, кини баай байҕалыгар тиксэҥҥин баай дууһаланыаҥ, өлбөт өйдөнүөҥ Төрөөбүт тылбыт саха тыла, төрөөбүт тылбыт барҕа баайбыт. Биһиги сахабыт тыла олус баай, дириҥ историялаах, атын омук тылларыгар холоотоххо олус кэрэтик иһиллэр тыл. Тылбыт сүппэтин, симэлийбэтин туһугар кэлэр кэнчээри ыччаппытын сахалыы тыыннаан, үтүө сиэргэ-майгыга угуйан, төрөөбүт тылбытын ыһыктыбакка инникигэ эрэллээхтик илдьэ сылдьыахтаахпыт. Саха тылбытын уһуннук кэтээн көрбүт дьоннор этиилэринэн сахалыы дьоһуннук толкуйдуур, саҥара-иҥэрэр ыалга иитиллибит оҕо үтүө майгылаах, сиэрдээх киһи буолан улаатар. Мин саныахпар төрөөбүт тылынан көҥүллүк саҥара үөрэммит оҕо атын омук тылын түргэнник ылынар, иннигэ, инникигэ эрэлэ быдан тардыһыылаах буолар. Төрөөбүт тыл саха киһитин олоҕор инники кэскилигэр тэҥҥэ кыттар иэйиитэ, тобулан таһаарар өркөн өйө духуобунаһа, төрүт өбүгэбит удьуорун, силиһин-мутугун быстыспат ситимэ. Саха тылбын олус таптыыбын, сахалыы ыллыырга, тойуктуурга сөбүлүүбүн.